Schéine gudde Mëtteg an Owend, dir léif Nokucker an Nokuckerinnen. Hei geet et endlech lass mam Rise of the Tomb Raider, mam Elementarian. Scho laang drop gewaart, den éischten Deel war fantastesch, endlech ass den zweeten eraus. Jo, wéi kënnt dat Spill zimlech ufuerdernd ass, wat d'Grafik an esou lass ass. Ech hunn eng GTX 770 mat 4 Gigabyte Späicher dran am Moment. Ech weisen ech heinke ganz kuerz wat ech esou lafen hunn. Ech hunn dem déi virdrun eng Kéier kuerz getest. Dir gesitt nämlech elo hei, datt ech do kann Continue a Load Game maachen. Grafiktest ne? Ech hunn knapp eng Minutt gespillt, wann iwwerhaapt. Ech fänke mat Iech awer ganz nei un mat New Game an da leeë mer voll krass lass. Mee ech binn nach ganz op Tomb Raider, normale Schwieregkeetsgrad, keen.

But the snow coming off those peaks is a bad sign. A mir krabbele lo do bis ganz uewen hin, oder wéi? Kucke mer mol eng Kéier erof. Oh, wéi schéin. Sou, ech hu just e Problem, dass meng. Maus mega sensibel ass an ech sinn hei bei dech jetzer Gamepad mee si schon ganz ënnen bei den Astellungen. Ginn mer nach Maus kucken, Maus a Gamepad nee nee. Display jo ech spillen op Windowed Gamepad hunn ech keen drun. Dat ass dat ass blöd. Probéieren mer et mol, wann e bësse ruckelt dann deet et mer elo scho leed mee.

Ass scho schéin héich eropgeklommen. Elo net sinn e bësse virun eis, mee. Oh, déi Maus, déi ass esou sensibel, et geet mer esou op de Keks. Oh, shit! Los! You okay? Lost my footing. I'm fine. Wat ech elo déck gär géing gesinn, ass, dass de Schnéi.

Okay, an rop. An rop. Ja, mir man net wéi eng eent. Ja, déi typeschen Maueren do. Dat kënne mer mal, mir kënne mal eropklammen oder e bësse fuddelen ënnerwee. Spueren wir uns vielleicht eine Minute oder eine halbe. Hie steet esou schéi léif do ze waarden. Wat e gudde Kolleg. Ja, lacke Boups! Okay, bas du prett? Häls mech un? Hëpp! Zéi mech erop, zéi mech erop, zéi mech erop! Yeah! You're gonna give me a heart attack! Are you okay? Ja! Sicher Digga! Kuck déi déif Schnéispueren déi mir do hanne loossen wou mer eragefall sinn! Wéi gutt ass dat gemaach, ganz éierlech! Ah, déi éischt Höhl, herrlech. Do fréiere mer villäicht net grad esou zu Doud, ke mengen.

Bei dat mam schief klammen, dat hänkt zwar nach e bëssen, ne? Oh! Ech géing elo gär no ënne kucken, wou hien ass. Oh shit. Oh ja. Komm, jump, halt dich fest. Yeah! Oh, do ass meng, mäin Déngen, wou zur Not zwar verschwënnt, meng Pickaxe, oder wéi heescht dat? Ei, ei, ei. Tomb Raider, what are you doing, Square Enix? Hëpp, ja. Lo geet dat mam Schiefklammen och richteg.

Mir ginn do huewen a mir man dir sinn sou un Ankerpunkt oder sou, datt hien och op klamme kann. Gutt Idee. Oh. Ech ginn eng Schëbulle. Yeah! Ah. Dem Graphics. An dobäi ass mein Computer guer net méi sou staark. Mee bon, de leschten Tomb Raider hat schonn eng Grafik fir ze frecken, gell?

An hie geet an zréck an d'Höhl, oder wéi? Hoffen ech emol. Sprang! Ja! Oh! Wie wollt dann do déi Plaz ha scho fannen? Sinn mir net déi Éischt, ne? Höpp!

Dat do kanns de net maachen. Ee elo, ee, ee, ee, ee. Hak dech fest. An elo komm, deen, no riets, no riets, no riets. Du muss da méi wäit goe kënnen. Oder muss du looschen sprangen, dat kann och sinn. Ja. Fir war net direkt. Oh, oh, oh, oh, jump. Ja, no lénks. Dofir, komm, zéck ze, zéck ze! Wéi eng Kanéngchen. Allez, hëpp! Nee, dat war donieft. Dat war donieft. Oh! Dat huet een vu blann ze sprangen, ouni ze kucken an déi Kass. Mother of God. Eieiei.

Wat Detailer an der Stad ey! Wat verréckt! Oh gëtt elo d'Stad nach bebommt jo gutt an domat nodeems mer mol eng fatzeg op den Deckel kruten kucke mer nach eng Kéier d'Stad. Ass do villmools Merci fir d'Nokucken. Ech hoffen dir sidd genau sou geflasht wéi ech. Mir si lo bei den 20 Minutten, also e bëssi méi laang wéi ech wollt, mee ech hätt awer do nimools kënnen de Schnatt maachen. An dann domat villmools Merci fir d'Nokucken an d'Nolauschteren an jo, bis deemnächst. Ciao ciao.